Hä? Näme? Gerek bolsam, özüň gelip alyp gidersiň. Adresi häzir oklaýan. Dawaý.
Ýör gitdik. Näme gapyny açyp berjekämi maňa?
Seret, şunal aýylmaý, owadan eken, öýe-de gowy gelşer şi. Ýok, meň diýenim bolar, özüm saýlaryn.
Alýo. Alo, gidemzokma boý almana? Taksa min-de özüň baraýsana, öňem işim kän, ýetişemok. Uff, bolýa. Daway, özüň baryber.
Seret nähili owadan, şuny alaýyny.

Ertir näçe gün bäri seredýän birhili aladaly dertli görünýäň. Sorasammy soramasammy diýip ýördüm welin näme boldy näme derdiň bar.
Ilki jan. Meň düşen günümi düýn gördüňmi? Gapymyz gakylyp durdy. Ýolbaşymyň bir rubl bergisi bar eken. Meň gyzyl spoçkam bar, şony satypdyr. Ah, satany satany welin, onda-da maňa algydarlar gapymy kakyp dur. Wah, men satandan habarymam ýog-a elti. Bilen bolsam bolmanda bir gymmadyrak birine satardyk, ol kim bilýä, kime satypdyr. Bergiden oba çykman bir gapymyzda bir ölen adam ýene. Men-ä näletjegimi bilemok, bir şujagaz gulak halkalamy boldy. Ah, şu wagt bizde-de artykmaç zat ýok-da, ýogsam bizem kömek ederdik welin. Diňle, gulak halkany satjak bolsaň, gymmat gyzylça satgyn. Bilýän adamyň barmy?
Aý şo gyzlara lacyn hajy diýibi bara şol gymmat alýa diýip otyrdy şony sataýmasam. Wiý lacyn hajymy meňem gulagyma degdi şol gel ertir iki jogap bile baryp geleli şeýda ele hem saňada neme bolar ýek özüňi demden bileje baryp geleli beýdip oturma çagalar bar. Agyz tançaý ele. Waý ýok onda men günde ýüzüme makýaž etmeli bolaryn günde kablyk geýip gözelmeli bolaryn Günde saňa ýaranjaklygy näme maňa gerekmi şu problema. Eý dogrudanam häzir bara men seňle tanyşsam ertiriň haýyrly bolun diýmeli bolan, onsoň agşam haýyrly bolsun diýmeli bolan, onsoň garalan şa ýyldyzyda günde sen nahary iýdirip içirmeli bolan. Maňada gerekgälde. Howwalaý bratan gerekmi saňa şu problema. Maňada gerek.
Bor bolýa sag bol. Gowadag iline gelip hökmäni suratda näme iýmen iýmän gitmeli däl Gowadagdan. Pitji. Serik dogry dämi? Gowadag iline gelip pitji iýmän gitmän bolmaz. Gurana dogry dämi? Men Guran kakamam görkezeýin. Sen görkezeýin. Mana şony ýaly Gowadaga geldik.

Ejekemlere geldik aslynda. Gowadagyda ejekem bar.
Hojamyňam bajasy bar, Janýaljyk bajasy, näçe ýyllyk bajasy. Iwanuşkam hemişe şeý diýip süt iýmäge geldik bu ýere. Bal ýaly sütçüler tüweleme. Şu gowadaga gelip sütçi iýmän giden armanda galarys. Tak şto Terbiýede sarpyk şuny edip bolanokda sarpyk urup çagany terbiýeläp bolanok. Men sarpygy şeýleräk görýän. Adam şowa girýärä bir waka bolýa başyndan bir zat geçýär şowa girende bir ýüzüne bir sarpyk urýarlara onnoň açylandan soň yzyna sarpyk urmaýarlarda diňe şol şokdan açmak üçin sarpyk urulýa. Men sarpygy şeýleräk göz öňüne getirýän çagany şokdan açmaly. Ýa bir gezek belki agyrrak bir sarpyk. Ýöne sagany şokdan açmaly. Indi sarpa urmak bir nejis, ýigrenji hereket-dä. Indi men şu bir kitap okamda bir ýerde gördüm-de, şu ýigrenç diýlen sözüň ýigrenji, nejis diýlen sözüň bir şeýleräk bir kesgitlemesini aýtdypdyr-da. Aslynda nejis diýip näme aýdylýar? Nejis diýip, indi meň okan ýerimdäki kitaba görä aýdýan-da, nejis diýip şu zat aýdylýar, eger bir hereket dogry ýerinde oturmasa, öz ýerinde bolmasa, oňa nejis diýip aýdylýar. Mysal üçin şeýleräk gürrüň bereýin. Gülmek gowy zat-a, ýöne patada gülmek bir ýigrenji, nejis hereket. Ondan guşlaryň, haýwanlaryň tezegi astynda eşigimize degse, nejis, ýigrenji, hapa hasaplaýarys. Ýöne şolar ekine dökülse, ýerinde hasaplaýarys. Ýa-da spirt, spirt içgiler. Nejis, halanmaýan zat hasaplanýar, ýöne medisinada ýerine düşdi laýyk hasaplanýar. Men şarpgamy şoň ýalyrak görýän. Ýerinde bir gezek çagany şokdan açmak üçin ulanmaly. Şo bolup biler. Näliräk ýagdaýlar bolup biler. Çaga tog oýnaýar. Şol oýnan togunyň netijesinde has agyrrak ýagdaýlar döremegi mümkin. Ine bärde belki şarpyk gerek bolup biler. Çaga maşynyň öňüne goýýar. Belki Şo taýda gerek bolupdyr. Ýöne her gün her gün çaga ylgaýa, her gün çaga ylgaýa, her gezegem urup o däl. Ony başgarak çözmelidä o mesele. Diýmek, maşynyň bar ýerlerini oýnatmajak bolmaly. Aslynda sarpaga ertmeli däl. Çagany şeýle bir terbiýelemeli, siz azajyk ene-ata bolup bu zatlary öňünden görmeli, biraz öňdengörüjiräk bolmaly. Nähili ýagdaýlar bolanda çagany sarpyk urmaly ýagdaýa getirýän bolsa ine iň esasy zat, Biz ene-atalaryň ýa-da mugallymlaryň esasy düşünmeli zatlary çagany şoňa eritmeliler. Çaga uruşman öwrenip başladymy? Ýa-da şoňa höwes edýärmi? Siz şonuň öňüni aljak bolmaly. Çünki munuň soňunda hökman bir ýerde çaga urulýar. Ene-ata eger sabyrly bolmasa. Ýa çaga gezmäni halap başladymy? Bolup bilýär-dä. Gezip başlaýar. Siz şoň öňüni aljak bolmaly. Nähili öňüni alýan, ony bilemok. Belki çaga bilen wagt geçirersiňiz, belki oň bilen başga zatlar bilen güýmenersiňiz. Belki şoň gezmeginiň öňüni alaýjak başga bir güýmenje taparsyňyz, ýöne siz ahyry iň soňunda şarpyk edýän hereketden çagany daşda saklajak bolmaly. Şonda ine, şarpyk örän seýrek ýagdaýda bolubilýär. Birem şuny aýdaýyn-da, şarpyk diýsem kellä, ýüze, Urmaň gürrüňini edemok men. Mümkin bolsa o ýerleri asla urmaly däldir. Çaga ýani egnine urany bilen kellesine urlan şarpgy deň derejede ýatda saklanok. Egnine uranyny belki ýatdan çykarýar ýöne kellesine urlany, ýüzüne urlany ýatdan çykarmaýarda. Şo şarpyk dogry bolan ýagdaýynda-da çagaň ýadynda galýar. Mende galan mysal üçin nirde Ýüzüme şarpyk berlen bolsa, şolar meň ýadymda galýar we ýigrenç bilen ýatlanýar-da şo şarpyklar. Dördünji, bäşinji klasdan soňara oňar soňuz asla el galdyrmajak boluň, diňe düşündirjek boluň uje ulurak adam bolup ýetişýär-de. Ýöne şeýle bolmaly, siz şoňa karar bermeli-de. Çaga şol şarpygy iýenden soň çaga öz akly bilen şu netijä gelmeli, Hä men bu şarpygy iýdim, Ýöne men hak etdim, kakam maňa näçe gezek, ejem maňa näçe gezek duýdurdy, ýalbardy, aýtdy, ä men hak etdim diýip, çaga şony öz başyna, öz akly bilen karar berjek derejede şoňa düşünmeli. Ine şonda belki Sarpyk peýdaly bolup biler. Sarpyk bir enjam, gural, instrument ýaly. Ony diňe ýerinde ulanmaly, diňe ýerinde. Men özümden, durmuşymdan mysal getiren bolun. Men. O ýalňyş etmedim diýip biljek däl, o ýalňyş etdim, ýöne şo ýalňyşyň ýalňyşdygyna düşünenimden soň, ine şu şu wagtky düşünjämde hereket edip ýörün, belki on ýyl bäri. Çaga urmaly däl, uraýaňda-da diňe instrument ökde, diňe ýerinde ulanmaly, o-da örän seýrek. Men aýdaýyn iki ýylda bir gezek, siz aýdyň üç ýylda bir gezek.